Nos ta den un reset kaminda nos ta bai ta den edishon di Karnaval. Ku esei mi ke bai kòrda bo ku ketu bai bo por pasa na Ashley. Un saludo tambe pa Wis Samu ku for di e promé instante ku nos a aserké e tabata pará atras di nos pa por kolaborá ku nos. Pues nos ke mi e sumamente danki i nos ta sumamente gradesido tambe na esaki. Sombra tambe ta un di e hendenan ku ta hasi ku reset ta posibel. Ken mas ta hasi reset posibel? Sukeira, wèlkòm! Sí, bambi ba bario tambe ta si reset posibel. Esei tambe ta for di un, bon, bo a bisa for di komienso ku nos ta kina nan via di YouTube. Bambi ba bario a sostené nos i ta sosteniendo nos tambe i nos ta dunaba un konseho tambe pa subi riba e facebook page di Bambi ba bario. Anto wak kiko asina Bambi ba bario por nifiká pa abo? Por ta bo tambe tin un proyekto, por ta bo tambe tin algu ku bo ke hasi den bo bario i bo tin mester di un tipo di kontribushon finansiero òf guia pa asina bo por voer esaki ùit den bo bario i kontribuí na bo komunidat, chèk nan facebook page pa wòrd ta bo tambe por bini ku un proyekto bunita pa aportá. Mi kier a para ketu un ratu riba e parti kaminda ku mi a ripará ku hopi di boso ta vòlig nos, pero boso no ta subscribe na e youtube channel di Brio. Nos a repará esaki ku nos tin varios hende ta wak, pero ora bo bai liga hopi hende no ta subscribe. Dus kòrda subskribí na e YouTube channel di Brio kaminda bo por ta keda bo ta haña notifications nan tambe ora bo subscribe ora ku un edishon nobo di Reset sali. Pues kòrda riba esei i tambe kòrda riba nos Facebook page, Instagram page di Reset i primi like pa bo sigui follow nos. Korekto, asina aki nos ta bai kuminsá ku e tema awe, karnaval. Karnaval ta bai ta ora ki e hòt aitem di momentu. Nos ta ripará ku un gran mayoria di nos pueblo ta festihá durante di e temporada aki. Anto ta p'esei nos a bisa. Reset tambe ke para ketu na e temporada aki di goso ku ta bai tin di Karnaval, pero tambe na tur e aspektonan ku ta bini aserka huntu ku e festividat aki, anto kon pa nos por konsientisá nos pueblo un tiki mas durante di e temporadanan aki. Dus nos ta bai daifen awe riba diferente aspekto di Ban bisa di e fiesta cu ta bini dilanti den nos pueblo, anto pa asina nos por bo sa duna tur hende un tiki mas idea, ok, kico ta e cosnan cu bo por tene cuenta cune, mirando cu e temporada aki tin diferente cos tog cu bo ta bini acerca, bo por bisa Cu tin be no ta ser mira asina positivo den, bo sa, den bista di pa nos curpa, pa nos salud, diferente aspecto. Dus p'e motibu ey nos a pensa cu ta hopi importante toch pa ban para un rato na e hecho di ey, nos ta ban festeha Carnaval. Pero kon ta, por ehèmpel, ku e parti di rèspèt ku ta bini durante di e selebrashon festivo aki? Kiko ta tur e aspektonan di rèspèt, por ehèmpel, ku nos lo tin ku tene kuenta kuné? Bo ta pensa Rochelle. Bon, si bo pabia di karnaval, Queenie, e ta, mi ta kere e ta hopi difísil pa bo yega na bakna òf e parti ei, dje pretu ku blanku ei, paso karnaval defakto bo wak e palabra. E ta netamente e fiesta den cual bo ta duna den na deseonan di bo carni, deseonan carnal, esey ta loke cu e ta para p'e tambe un tiki. Anto ora nos papia di e deseonan di carni ey, segun ami e ta cana pareu cu un par di cos cu no tur ora necesariamente nos por cuadra den. e loke nan ku nos loke mira tur dia. P'esei bo ta mira tambe pabia loke bo ta mira tambe den e tipo di selebrashonnan aki pabia ta netamente kosnan ku no tur dia lo bo mira de fakto den den dia dia, lo pone asina. No, pasobra den e temporada di bèrdat, e temporada ku bo ta laga lòs. P'esei no ta kos ku bo ta mira den dia dia, pasobra temporada di karnaval ta konosí pa nos tur ku ei, nos ta ban wild, nos ta ban laga lòs, nos ta bai all out, nos ta ban disfrutá. Ya e muziek mes tambe ta inspira bo pa bo move un sierto sistema pa bo enjoy bida. Dus e parti carnaval cu bo word di DJ bo ta mira el'e echt letterlijk den e temporada di carnaval tanto den grupo hendenan kanti kaya jump enan bo ta mira gewoon weg cu nos ta gewoon weg los. Pero bon ta kere pasobra si loke Quinne menshona awe e parti respet. Ergens mi ta kere si anto manera tur fiesta ta desaroyá, karnaval tambe a desaroyá for di kisas un dékada atras òf kisas binti aña patras. Bo ta bisa e tabata un otro manera. Bo ta mira si e desaroyo ta bai kada bes mas tantu den na lugá di disfrasnan hopi elaborá, grandi, pisá. Bo ta haña kier di bai e tela ta ménos e Korekto. E manera ku e fiesta ta keda desaroyá, bo ta haña trahenan regular, pero bo ta haña e trahenan tambe èkstra pikante ku gruponan ta Ofresé. Ofresé kemen. Si. E tin un desaroyo ei sí ku mi ta kere pregunta mi, esei ta tambe unda nos ke yega kuné òf kiko nos ta haña so Nogmals, e ta hopi difísil pasobra e deseo di karni ei, e deseo di. Sí, pasobra bo ta mira manera su Heere ta bisa nos ta goza i nos ke bai all out. Anto mi pregunta di rèspèt, ma mi pa por hasi un tiki mas kla, unda bo ta bai buta e ora ei? E barera di mi ta goza pero den límite. Anto kiko de fakto ta e límite? E límite ta meskos pa tur hende? No. Pasobra bo ta atrobe pa bo no pèrdè bo mes. Bo por gosa miéntras ku bo no pèrdè bo mes den e goso. Pero esei ta nifiká manera bo ta bisa pa kada hende diferente. Pasó, por ta ami ta haña ku okey djis m'a kuminsá m'a bira un tiki fuma, m'a kuminsá grita di mas pa mi m'a yega mi límite, m'a stòp. Pero tin hende ta no sa mes nan límite. Ta asina bo ta pará kantu kaya tin ora bo ta mira gruponan ta pasa, hende ta bira man saka i banda. Pasó, atrobe den e goso. Hende ta pasa na limite, perde na mes. Anto ora bo ta baila, ora bo ta gosa tambe hopi be, bo ta bebe, bebe, bebe, bebe, pasobra segun abo bo tin un un komprenshon òf un un pensamentu ku mas mi bebe mas mi ta lòs. Einan bo ta pompa eigelik einan e kos ta bai robes den e parti alkohòl anto. Kon What About pasobra mi ta bisa op gegeven moment mi ta kere bèrdat na un momento dado si komo hende grandi bo ta disidí ku bo ke partisipá, ku bo ke bo ke ta parti di algu asina aki, ami ta bisa libertat ei, bo tin mag. Kon ta para ku e parti di nos muchanan? So pipia foral di e e marchanan den dia ku bo ta mira hende ta bai ti ora fi fi meinta warda e marcha bini ku muchanan chikitu ku tin ora ta sinta i ta mira. E bailamentu por ehèmpel, bo sa ayera mi ta mi ta na kas ando mi ta mi ta puntra mi kasaba so mi ta preparando un tiki ando mi ta pens'é mi ta wini ey wak kiko bo ta pensa bo yunan ta sinta por ehèmpel den tribuna anto bo ta ey nan gewoon ku bo kasa mes nan tata pero bo ta bailando mahoso anto nan ta wak bo ta baila mahoso pero ta bo kasa pero ta bo yunan nan ta wak bo ta baila mahoso riba bo kasa ta meya ta frega Ki ki impreshon bo ta duna bo yunan? Pasobra lo hopi biaha mi ta ripará, mi tambe lanta den karnaval, nos a ta biba kanti kaya, ki men si bo ta keda den karnaval, karnaval ta den bo, un style des asina m'a lanta, anto bo ta ripará ku b'a lanta chikí bo ta mira hopi kos den karnaval, mi por bisa bo ku no tin un karnaval ku a yega di pasa sin tabatin problema, semper tur aña tin un headline di problema. Cu carnaval semper semper. Un hende no por gaña mi si e caminda nos ta pari tur aña tin algu. Anto ke ta relata na dje mas bian mas bien a base di kiko? E ta relata na por ehempel bo ta haña diferente cos. Hende a yegi discuti cu otro pa caminda di para, pa pone ponemento di banki. Ami a pone mi banki abo a bini. Hende a pone su banki abo ta binchi atras bo ta bin para nos dilanti. Esey a bira un problema. Si bo puntra ami e e faktor ku hopi bia ta hasiel e difísil ta e echo ku hende ta bebe den ekseso. Hopi bia e problemanan aki ta relatá tambe na e echo no ku hende ta gosando bei, so mi ta kere si hende ta gosa bei, hopi bia e goso por keda den den sierto límite. Pasobra manera bo ta bisa por ta bo ta jelosi, por ta bo ta bo ta tene kuenta ainda ku tin mucha tabak òf bo ta tene kuenta ainda, pero ora ku bo ta. Den e estado ei caminda cu alcohol a tuma over, kisas un discusion cu otro ora lo ba cana bay, lo ba laga, bo ta para abao di influencia. Tiene cu dor e alcohol ta bira agresivo, caminda bo ta yaha porque e reaccion cu bo ta duna na e momento ei no ta e reaccion mes cu lo bo a duna abao di otro circunstancia. Pero e parti di alcohol den exceso ei sigur sigur ta un parti cu mi ta kere cu ta kontribuí i ami sa ta na unda ku e Nikemen nan ta bibi. Ta un kaminda, un kaminda ku den e marcha hende a bebe hopi kaba. Kemen pasobra tin ora bo ta haña tambe ku mas e marcha a kana. Ora bo drenta Rode Weg ta yo, Sawaka, e nan tur hende ta bòi awa, bòi na awa, bam pariba. Kemen bo ta haña. Si tantu esnan kanti kaya ku esnan den grupo. Yes, esnan kanti kaya tambe a warda hopi largu. Korekto, kemen nan tambe a bebe bastante. Si, si. Pero awo unda unda nos ta pone e liña? Unda nos ta pone e liña entre disfrutá anto pèrdè kòntròl? Ke men di, unda bo ta trèk e liña van tene ki mi ke disfrutá den karnaval wèl e suar, pero mi no ke yami den tur e kataklismonan ku mi por a yami. Ayera nos tabata papia di e kos aki anto mi ta yega owo mi ta puntra mi kasa e kos aki ta hopi difísil. Ta mesun kos, por ehèmpel, Bo ta un jefrou di skol, mi ta pone ehempel pasobra tur aña bo ta tende yen di e kosnan aki. Bo ta un jefrou di skol, anto bo ta skohe e trahe di zwempak pa bo bisti, anto bo a dje bo ta dal un fishnet. Anto bo ta baila fu mas asina aki bin pariba. Great! Dushi! Bo ta gosando. Bo alumnonan ta para ta wak bo, gewoon, studia bo. Chaluna bo ke chaluna bo ke bini seta bo bida priva anto einan ami tin un tiki problema ke kos aki pasobra mi ta bisa wak si mi ta propaganda e wega di Oprah Winfrey anto ere mi tin ku keda bisti style di Oprah anto hinter mi style ku mi ta biba mester drai style di Oprah si. Si no bo no tin kredibilidat si bo ami. Pasa ku nos a yega nos a yega di iba diskushon aki nos trae masha kredito ku Edita menshoné. Nos a yega di iba diskushon aki. Mi ke aktua manera kardi bi. Sema mi ta Oprah na skol anto awo aki den karnaval bo tin mira mi style di kardi. Anto yor e ta clash pu mucha anto ora e kosnan. E ta konfuso. E ta konfuso anto yor un mucha ta topa bo na skol bek ora bin hasi fresku ku bo of bisa bo ey ey juffrou mira kon nan bringa ey bo ke rabia. Pero bo a bati nan den karnaval, bai pariba dilanti dje, un tu mucha ke ta me mira bo. Si nan ta graba bo, e ta algun aña atras mamey den grupo di karnaval, e mucha nan a graba mi eh, pero ya danki Dios ami ta bini ku ta si kos pa loko, pero mi ta bisa bo si e mucha nan ta wak tur kos, anto den Jump In tambe bo ta yabu, no solamente den marcha, bo ta yabu ku hende nan por ta. cu tin, no solamente docente, nan cu tin trabou nan cu bo tin un rol, un rol, un rol, un rol model, nan tambe ta liber, no? Ke men nan ta nan temporada. Ora cu mi tabata duna e ehempel ey, mi ta corda algun aña pasado, no serbí discusion aki cu coleganan to, op gegeven moment algun colega ta bisa, ami no ta sinti mi role model di niun hende, ami no ta sinti cu mi ta ehempel, mi ta biba mi bida, mi bida privá, pafó di e trabou aki ta mi bida privá e ta. Anto ami no ke mantene unu kamiente na e fraunan di skol, pasobra mi ta kere tin diferente otro trabounan kaminda bo tin e mes un tipo di outoridat òf rèspèt aki ku bo ta duna e funshon ku bo tin, ku tin ora bo no por sal di fe ròl, lanos pone asi mi. Bo tin ku pensa ku e bon ki ora ora bo ta korekto. Paso mi ta ein si tambe ku bo tin bo bida privá, anto ya role model numero uno di bo alumnonan, bo studiantenan, mester mayornan, Anto abo komo dosente eingeluk bo tambe tin un voorbeeldfunksie, pero e balansa ku bo tin ku buska den esei ta importante? Si. Pero bo no ta kere ta parti di esei pone ku sierto di nos di nos trabounan a perde respet, no unikamente Jufrou e Skol, ami ke usa por ehèmpel e polis tambe. Tambe polisnan tambe den karnaval tin ora ta hopi kos mama ku mei ku polisnan tambe. Polisnan na Kòrsou tin ora ku no ta papia nètshos ku hende ku ta yega riba un manera arogante, atendé kubo brutu. Aktor robes sintié un bes. Aktor robes sintié un bes at'e lema ei kibè ami ta me pará ei banda, ma ei riba mi pará ei banda ta saka pepper spray, pepper spray a bai riba mi mama su kara kemen. Kosnan tin ora tambe ku bo ta bisa, Wòw, tin sierto parti di karnaval ku tin un tin be un aspekto amargo serka mi di kosnan ku bo mak mi den e echo di karnaval aki ku ami ku tin yu chikito ora ki. Mi ta skep tur e marcha ne komo so mi ta bisa pa bo bai hinka bo yu si bo no tin un stent ku stent mes grandi pa mucha para riba mes Dios sa pero ami tin ora e situashon por bira hopi unsafe e manera ku bo ta e yende ta bebe fuma no tin kòntròl. Así tin hopi arma tambe den Kòrsou, gewoon bo ta haña ku tur hende den kaya ta riba tur e diferente kosnan. E ke men di nos no ta para ketu, pero e siguridat ta fafel lo. Laga nos ban, laga nos ban tòg analisá, pasobra nos tin no únikamente marcha di hende grandi, nos tin e marcha di mucha na un momento dado. Tambe ku hende grandi nan. Ami loke para ketu na tur e marchanan, marcha di mucha, e desaroyo ku bo ta mira den marcha di tiner, Pa nos tòg finalisá ke parti di e marsha grandi ku ta esun ku mas ku klaru tin mas heleña manera bo ta bis'e. Pero si nos papia di e marsha di mucha e diskushon di años kaba ku si mester kuminsá mas lat ku si mester kuminsá mas trempan. Boso pensamentu riba esaki? Bo sa ami no tin masha idea, mi ta bisa bo kaña bo ku mi sa bai wak marcha di mucha fasil. Pasobra mi no sa bai ni ku mi yunan, pasobra mi ta haña so igra di so lei, pero mi ta haña lèk si. Ya komo mucha mi ta kòrda mi mes a yega di bai den grupo di karnaval komo mucha, pero bisa bo frankamente, kisas mi ta kere si ku. Por kuminsele un tiki mas trempan si ta pa e solo, so si gume ta kuminsando ora ki hopi of mas lat. Yes mas lat e ta kuminsando den merdia awe kuantu ora e ta kuminsá ora ki. Liga di solo mi por bisa por kuantu ora presis ke men ami ta dura ei ta ora ta ora bo ta e wak pero bo ta e marcha ta mas kortiku e ta kuminsá na palu blanku ke men ya kaba bo ta hasi e marcha mas kortiku pero pami e parti di solo ti ora bo mira e muchanan bo ta pensa e e. Bo por tambe, anto e ta difícil pasobra mas ku klaru e kosnan aki ta kosnan komersial, anto e ta eindelijk bo ke e hende pa rakan di kaya pa bo sa e efekto tambe di hendenan ku ta bende kos, hendenan ku ta harma henter restent ku nan ta harma aki ma bo ke pe kos tin su tempu ta tuma di manera ku tur e parti nei tambe por bai pero konsekuentemente bo ta mira tin ora si e romero muchanan den soli ami e ta. Mi ta yendo ki cruel. Bo sa eigenlijk bo wak bon si ya carnaval ta di mucha ta dos be pa aña. Dus en principe e solo ta al un realidad gewoon di Kòrsou. Ke meni pak ku e solo bo ta mira tin hopi mucha gewoon wèg. Mucha nan a mester keda bon hidratá, nan tin kome bon, keme mi ta kere si mi ta kere si mi ta kere e part di dje solo ei no te problema. Mas mayoria bia mi ta haña juist wèl si Yammer cu tin tiki grupo awendia. Yammer cu tin tiki grupo di mucha. Anto cu hopi bia bo tin abu gruponan tambe cu mucha nan ta bisti hopi cos. Anto esey tambe ta pone cu tiora ta bira mas hansha. Of mucha hopi chikitu cu hopi cos bisti. Mi ta kere esey si ta un punto di atencion. Pero Rochelle bo no a menciona Carnaval di Cabai. Oh ya, yes, inderdaad. Carnaval di Kabay eigenlijk ta e prome marcha di Carnaval. Razon. Anto esey tambe ta un kos ku hopi hende tin nan opinion over di dje. So tin hende ta bisa bo ta maltrato di bestia, tin hende ta bisa bo, pero tòg ora mi ripará, pasobra ami ta den e marcha ei tur aña komo miembro di e asosiashon di kabay ei, anto bo ta mira ku e hendenan ta ègt. bini masalmente pa wak e prome marcha ku ta marcha di kabai. Tok bo ta mira ke muchanan asina entusiast pa wak e kabainan ke mishi, e menan ke mishi, mayornan ta pidi pa saka potrèt. Entonces ta algu hopi great tambe, pero ku tambe tin su peligernan. So, si mi sa ku boso ta kòrda aña pasá tin un video ta bai rònt ku un hende ta kai ku kabai ku etsetera ke eseinan. Ku hopi hende riba e kabai nan, nan por bira nervioso. Korekto, korekto. Entonces esei tambe hopi bia tin tambe ta habia trobe ku e kayente. e cayente, e safety. Mi ta kere den hopi cos e safety t'e cos cu nos tin cu wak mas tanto. E safety ta hunga un rol hopi importante den henter e evento di carnaval aki. Anto tur e eventonan cu bo ta bay tambe di carnaval. Segun ami, si mi, si mi wak bon anto last two tempo segun mi den e jump enan cu tur e cosnan, Bo ta sinti ku tin basta safety? Sí. Bo no ta sinti segun ami ku tin hopi problema den festival i tumba e kosnan i tur? Mi ta kere tin hopi kòntròl, e siguridat ta basta safe. Sí. Sí, mi wak kon. Ta kanti kaya e problema ta. Ta kanti kaya e problema ta. Kanti kaya e problema ta. Anto e hendenan ku no ta obedesé, ku no ta mantené nan mes na regla, anto ya, e no ta fásil. No. Bo ta mira poko hende grandi ta hasi poko kos. Mi ta bisa, maneras nos den nos episodio anterior nos a papia over di e ehèmpel. Cu como hende grandi bo ta duna nos hubentud. A mi ta corda Anto. Cu anto tambe cu hende nan ta bisti. Si, e cu nan como ta mucha. bisti. Tin Bo tabata hende. tin hende cu ta tin nomber Si. gewoon cu bo tabata sa cu nan tabata bisti cosnan Su asina nu. extremo Si, gewoon si, cu few ora nan si. bini cu bo tene nan nomber bo ta mane Si, wow. tin hende ta letterlijk, Si. letterlijk biba e parti di carnaval caminda cu. Mas sunú, mas habrí, mas liber. Sí. Bo ta enforal e parti ei, no e desaroyo di Karnaval di Brazil. No mester a resumí tok, ora antes, ora bo ta mucha e modèl di Zwem Pak nei, por ehèmpel, bo ta mira nan internashonal na Brazil asina i nos Karnaval no tabata si ta er asina uit, pero bo ta mira ke ta bai mas sí. Sigur ke parti internashonal ku ta drenta tambe hendenan ku ke match tòg. E loke bo ta mira ei. Bo no ta kere den hende grandi e tin di haber ku preshon di grupo tambe, einanan. Pasobra n'un dado momento bo ta mira kon gruponan a kuminsá shift, anto e e kultura mas hóben aki, bo a bisa manera di nos edat mes, den kuarenta i piku, nan bo ta mira ku tin e tendensia awor aki di di bisti hopi mas sèksi, por ehèmpel. Kon mi ta mi ta kere e ta e ta e ta algu sigur ku bo tin rason aden, anto e no ta djis karnaval, mi tin ku bisa si bo wak awe un hende di kuarenta aña bistí den su dia dia dia mes, bo ta mira ku e bistí Hopi bia antes n'e edatnan aki bo tabata haña mes, un hende cuarenta aña, cincuenta aña, hende tabata cuminsa bisti, cuminsa actua bieu. Bo tabata mir'é mas bien, no unicamente n'e carnaval, den tur cos. Bo tabata mira e e parti ei cu he ta yega certo edat y ora ora bo pensa bek cu un tanchi ta tin sesenta aña ora cu ora ora cu tempo ei por ta un tanta grandi he e ta hopi bieu. E shon ta hasi tur ei ta hopi. So nan tabata actua, e paña, e moda tambe tabata mas serio. Pero bo sa bisa bo frankamente e parti di by the way boso no ta kòrda bo a bisa bo sa nifi ai ku mi ta mira by menti karnaval suku awèl mi ta den grupo. Anto boso no ta papia masha ora mi ta skucha boso ta papia over di zwèm pa ku ko ku ki ku ko anto mi ta bisa wèl Bo ta papia di zwèm pa ken ai ki wak pero mi ta bisa bo frankamente hopi grupo ora ki mi ta kere e ta pa e gemak tambe no. Paso riba dje bo ta pone diferente otro kosnan pa kompletá e paña. Dus mi ta kere foral gruponan ku tin masa di hende. E parti Zuian Paki ta ideal, p'esei bo ta mira el e mas i mas tambe ora aki. Bo kobra di mes ya tin hende ta hasi di mas tambe. So, no tur kurpa por handle e Zuian Pak tampoko. Pero si mi ta kere grupo nan ta guia esei to. Tin grupo ta guia. Tin grupo ta bisa bo ta bisa bo flat goals bisa ki ta pasa. Te ku tal size nos ta laga bo kis e model aki. Nan tambe ta wak ki maken di nan grupo. Ami ta hen koi bon tambe si. Nan tambe ta wak kon nan ta kompi di laga tambe no. Si korekto. Bo komprende? E ta keda netjes. Si si e ta keda netjes. Bo tin ku pone tur hende den nan limit. Paso awa tin hende en berdad nan ta bisti sexy i nan ta keda netjes. Paso e ta kuadra ku nan kurpa. E kos ta bira desproporshonal. Fe ordu. Ora bo ta bisti hende un kos, no ta netjes i tambe e no ta fit bo body. Ami ke paraketu, ami ke paraketu, prome ku nos sigiba nos a bole dal un ronchi bai e parti hende grandi ei, nos marcha di tiner. ku mi ta kere pa hopi hopi aña papiando di reset, si ta importante òf nò pa nos reset henter e konsepto ei di Marcha di Tiener ku kisas a kuminsá hopi simpel, hopi trankil. E parti di T-shirt tabata importante pa e muchanan a gewoon have fun. Tiki tiki el a bira muchu mas serio, a haña kòstùm, e gastu tambe ta subi. Bahañá bo nu momento dado ku e desaroyo di gruponan komersial. Un momento dado ta ta competi contra scolnan, anto bo ta yapo cu e rey e mucha ke bay den e grupo caminda cu un tin meneer, un tin juffrouw e scol, caminda cu e cos por bay pa loco, caminda cu e cos por bay manera ke ke bay ke men con nos ta nos ta analisa e parti e desaroyo na momento dado di e marcha di tiener ey di di di nos tempo nan nan por asina ey cu e marcha cuminsa pa loke e ta awor aki. Pues aya, ami ta kere e ta depende atrobe na kada mayor anto kada alumno of mucha mes ku ta participa. Bo ta mira ku e ta hopi hopi trabou pa skolnan. E no ta fácil pa skolnan por organisa un marcha di tiner. Mirando ku banda di ta docente, si bo ke bai komo skol, e ta eksigi di bo docentenan muchu mas input ku tempu di nan mes. Persona no ta haña pagá pa esaki. Awor tur hende ke sigui ku un marcha di tiner ku a kuminsá i originá for di skolnan. Pero mi mester ta hopi realístiko tambe. E preshon ku bo tin na skol awor aki, ku ta eksigí di dosentenan ku nan tin ku drai e kuríkulo. Banda di dje bo tin otro aktividatnan ku bo tin ku hou bei den skol. Banda di dje bo tin awor aki hopi problema sosial ku bo tin den komunidat, bo ta haña nan bèk den skol. Anto bo ta bay exigí di e docente tambe pa e por colaborá cu bo y organizá usando su tempo liber, e ta bira un presion hopi grandi pa e docente. Nos cinco ban e ora pa un tino pa rate comercial, Suheira? Esey Ki'A bo ta pensa? Bo sa No. esey ta un banda cu bo ta wak e ora a base di e organizacion di scol. Pero bo tin cu Coreto. wak tambe otro un banda caminda cu temporada cu e gruponan crom comercial a drenta den ter e wega di tino pa rate aki. Kon bo ta ña bo tambe ku gruponan di skol kon chikinan ta ta, kon simpelnan ta ta, ku skolnan a stòp di bai tambe pa motibu ku tur mucha ke bai den e gruponan komersial i dus esei tambe ta e otro e parti bo tin ku dosentenan tin ku duna mas input pa realisá bo e grupo di skol pero bo tin otro banda tambe e. E loke ku ta pull e muchanan ku ta e grupo komersial ku tin tur e tipo di rappernan ò whatever famoso e line up no pero aña pasá ku dos aña pasá tambe ta bot semper tin manera semper tin si miyunnan tambe mi ta no mi yu muhé ta bisa mi tambe a bisa mi dos bia aña pasá ke aña aki tambe el a bisa mi mama ami ke bai den tal i tal grupo pasobra mi dijo apsolutamente ku no si bo ta bai bo ta bai den grupo di bo skol pasobra lokual ku mi ta mira tin ora. Ya, den e gruponan komersial mi ta mira poko kos ku mi no ta ins ku nende. Mi ta bisa el'e flèt tambe. Bo ta mira por ehèmpel tin hendenan por ta ku no ta hendenan ku por hèndel ku mucha, ya, djis pa make mòni nan ta arma un grupo anto muchanan ta hasi desasi manera nan ta hèn bon ora ku ta ku skol no jefrounan aparte ku nan tin ku yinka input pa preparashon pa bai tende parei nan ta wak e mucha tambe. Bai la nèchi. Si, para di rei. Kiko? Si. E parti di límite di edat a ta otro kos, a ta otro kos ku mi ta haña ti ora difísil e eso. Mi ta bisa hopi bia na skol sekundario, ku ora bon bo tin muchanan ta drenta ku djesun ai, bo tin e muchanan un tiki mas grandi tambe den skol. Pero bo ta haña bo ku skolnan ta permití hopi bia muchanan bini ku introdusido. Kimin e parti ei na un momento dado skol tin su límite, ke ta bisa por ehèmpel te ku tantu edat nos ta bai ku nos ta tuma muchanan ku ta introdusido, pasobra kon ku bai bin Bon ke un gai di binti piku aña a ta riba riba bo muchanan di diesunches dos aña kimen? Tin kosanan tambe. Riba dieseis mes, un mucha di dieseis aña i denan bo tin gainan grandi di bintidos, bintitres aña. Bo nin bisti riba kiko ta pasando. Mi no ta kòrda ku mi sa ku aba bai. Ami a bai e promé tin na Parit ever ku a wòrdu organisá. Mi ka di kòrda ta aña ki aña ta ta. No, mi a bai ku nos skol ku nos ta bai. Despues mi a yega bai ku MTS tambe. Anto tabata gewoon wèg bo ta mira basta inosente, buska esei manera kos ku nos ta ta inosente tempu e ora aki, pero ku bo skol, ku bo kreashon, ku bo dosentenan, bo ta kobra nan e ambiente ta sano, e ambiente ta será, e un ambiente hopi será, hopi kontrolá, anto kon ku bai bin ora bo ban e modèl komersial aki ku muchanan ta bini di tur kaminda, komo mayor bo mester sa tambe ku ta tur kos Nos a papia, nos a papia berdad di e parti ei di preshon di grupo. Anto bo tin imaginá bo ku den e etapa aki preshon di grupo, e kantidat di mucha, uso di alkohòl, uso di otro supstanshanan. So si ta ku bo skol bo ta bai no tin alkohòl kemen di. Esei bo ta mira tòg ta e diferenshanan ku tin awor aki pero ami ta promote e jefrounan, bo sa. Esei ta e kos, awor aki hopi b'e muchanan ta haña, mi ta haña skol laf. Pero e tin di aber dia nos tabata bai skol, skol tabata great. Dikon? Pasobra bo ta mira ku e jefrounan tabata bai extra mile. E extra mile pa bai un ratu, oki nan ta bisa bo ya nan ta bai extra mile kaba. Pero e extra mile por ehèmpel pa organisá e fiestanan na skol. Tur e kosnan ei ta great pa bo por sera konosí ku nan Tòg den un ambiente kaminda bo sa bo konosé tur hende, bo yefrounan te ta bo amigunan ku bo ta bai skol kuné. Asina bo ta kuminsá eksplorá tambe ku fiesta ku sa salimentu den un òmgeving kaminda bo ta bisa bo konosé tur hende, bo sa kon? Hopi mas sano. I hopi bia manera bo ta menshoná, no? Pasobra ora, ora mi pensa word aki mi ta pensa tambe, mi a por ta skol la mi a si kuminsá mir'é diferente tambe, pasobra skolnan hopi bia Netamente den e pensamentu di ke tene e kos leuk pa mas tantu mucha di skol partisipá pabia ta tene e preis tambe abou ku ta pone kisas ku bo ta nèt sali fi bo gastunan siendo ku por ehèmpel si bo a wak e ful komersial bo por a ofresé e dosente bon bo ta dun mei anto e rei dje dje ganashi ku tin dje sa ki nos ta paga èkstra pero ta kosnan ku èigelik bo no ke yega na dje si bo puntra ami E henter e pensamentu di tjei i mi ta kere ku si nos no wòch out einan nos ta bayendo si ku tiki tiki pero sigur skolnan lo sali for di e marcha i bo tin ku bai dil ku un marcha e ora ei ku ta keda organisá pa hendenan i instanshanan partikuler ku ta bisa tende en kòkè tur negoshi e ta pa nos. Anto ku bo ta bai keda haña tiki tiki pero sigur un marcha tambe ku di otro manera ta bai haña su kontenido. Esaki e mi ta bisa, ami ta bisa, ami sa bisa pero mi ta kere esaki ta un kòmbersashon pa otro bia, den skolnan tin hopi kosnan ku tin ku kambia, hopi oranan ku tin ku bin. Por ehèmpel bo mira awor aki kon skolnan ta deal ku media. Ta ora ku bo tin ku duna jefrounan pa atendé ku media. Bo mira por ehèmpel tur e fiestanan ku nos ta papiando di dje di karnaval i tur eseinan. Ta kosnan ku bo por duna hende ora. Na un skol bo tin un kantina. Ta kosnan ku bo por duna dosentenan ora pa drai. E ta kosnan mi ta kere ku bèrdat mester bai wak hopi hopi bon. Tur e desaroyonan a lo largo dje añanan, tur e trabounan ku, tur e trabounan ku ántes e dosente tabata duna di su tempu liber keda èkstra hasi, e dosente bisa apa wor aki tende mi tin bòshio otro ku e hasi. E trabou a bira hopi mas atministrativo, pues pa mi pone esaki tambe riba dje. Pasobra ántes e trabou di dosente no tabata tantu atministrativo manera wor aki ku nos tin e leer, leen, wòk sistema. Komo bon edukadó, Nos ta bol'e kai den skol. Nos ta bolbe kai den skol. Mama nos ta kuminsá papia di karnaval, pero nos kuminsá ku tin na parade, ku nos ta bira un kos. Pero atrobe ban bèk karnaval. Tur hende ke divertí, pero konosé bo límite. Ya nos ta mira tambe ku hopi biak, un kos tambe ku mi ta mira, hopi biak ta bai ku muchanan karnaval, baby Tin e sonido e solo ku nos papia di dje mi ta kere ta hopi bon tambe pa nos papia ku ende nan na kas tambe pa si bo tin asina tantu gana pasobra di ora bo ta mira ende ku beibi chikí por ta di tres luna ta bai karnaval karnaval ta bai keda bini kada aña sea bo ta laga e beibi bo ta keda kas ku e beibi so ki nesesidat bo tin realmente

Bai cas cu su pechi, cu su bril, cu su sunscreen, bo sa cu su cosnan, cuida e muchanan, bo ta mira asina tanto, tur a bisa ta ta polis ta wak esey tambe, ha esey tambe ta cos di wak, no wak solamente endenan cu ta bebe, endenan cu ta esfafelo, endenan cu ta bringa, wak tambe endenan cu ta bai cu yu chikitu, so di un manera of otro nos por considera e casi maltrato di mucha dado momento, so ki e mucha tin di busca y nan di consciente ta bo ta cunele. den carnaval. Dus si bo ke gosa como hende grandi, gosa liber di bo, pero atrobe take care di nos muchanan, cos hopi importante. Bos con tan ta grandi cu por tan ta bai, cu por pas'e atardi un rato yuda bo, wak e yu di manera cu en berdad bo ta cuida. Si no. Nos tin, pasobra mi ta kere nos a nos a cuminsá cu respet y mi ta kere cu somehow nos tin cu ban bek enanan si na e parti ei di con nos ta defini e parti ei di di gosa. Pero tog wel denter di cierto bareranan, denter di cierto cosa cu nos a bisa tene e gozo aki un tin mester di. Sali fey man di e forma ey. Anto e parti respet mi ta kere bota ke men den principio respeta bo mes. Cuminsando respeta bo mes. Respeta bo mes. No ta paso ta carnaval bo ta bay all out. So despues di carnaval. Pasobra despues bo tin cu sigui biba normal. No laga pa tin consecuencianan di cosnan cu bo hasi den temporada di carnaval. Ku despues ta bira un pel sober. Pa nos no papia mes di en berdad e loke ku nos ta papia tin ora na Kòrsou akinan bo tende e estadístikanan di e personanan ku malesanan hopi bia e e afamado yunan di karnaval ku nos ta haña na momentu dado. Tegen einde di aña asina aki. E cosita ena ainda, pasobra mi ta corda día mi ta chiquí nan tabata papia hopi di tur e muchanan cu ta carnaval babies bla bla bla. October, muchanan ta naci october. Segun mi ta november. November? Segun mi ta november. Pero awor aki cu tin asina tantu ya bo sa material cu bo ta concientisa hende riba dje ainda esey ta algo cu bo ta bisa. E ta hopi, e ta hopi pasobra netamente si bo ta papia di un gozo caminda cu no tin control, caminda cu bo ta fuma, bo no ta completamente, cien por ciento, den bo cabalisnan, bo no ta tumando decisionnan cu normalmente lo bo a tuma, bo por haña bo hopi facil den cosnan cu kisas ora ba lanta siguiente dia, ora ba lanta siguiente mainta, kiba mi ta kere e cosnan aki ta cosnan tambe cu hopi hende cu kisas tin e tipo di experiencianan aki lo bisa bo cu tende e pida gozo cu ba pensa ey, e pida contento cu ba pensa ey a resulta di tabata tin enteramente un otro consecuencia, un otro efecto, un otro resultado p'e cu kisas si bo tabata bay, si bo tabata. Latino, bay. Juist, kima e, e parti ey mi ta kere nos no mester lubida, ta un tempo tog, mane nos bisa un tempo carnal, caminda cu nos ta dal aden cu otro, mira aki, ba topa, ba gusta, ba drumi, ba, kima unicamente Nos hopi bia nos ta pensa e embaraso manera kos ku ta esei ta e pió kos ku por pasa shonnan. Nos por papia tambe di malesanan venir ku si bo puntra mi aids ke manera ku nos ta bo sa ta kosnan ku ti ora yes yes i mas ku bo ta kere. Correcto. Foral no den anochi, den tur e cosnan cu tin, tur bushi ta pretu, corectamente. Esa ora que mi ta sinta aki nan mi ta pensando, ora bo yu bisa bo por ehempel cu bo ta para can di stand, Mama, mi por bay cana bin bek? Bo curason ta siempre nen, Bobo bay si, pero cu bo ruman, cu bo primo, cu bo siña, cu. Ta mi a forma un grupo. Den grupo. Si, bay bin, bosnan un par, bosa no magi bay bin, bay bin bosa un par bin bek. Anto cu cosnan ta maneranan simpel perda pa bo protege abo muchanan tog wel si caminda cu mane bo ta bisa bo ta duna e libertad ey pero den un grupo un tiki mas ya tog proteha bista pa bo tira riba eseynan. Pero carnaval ta keda un temporada great ya basta cu nos disfruta cu limite No laga pa aweró ora bo mira dipso tin ora bo mesun ta kora nan grababo despues bo mes a esaki basi ora nan mandi video pabo tin ora bo brother ku bo sister nan mes ku hopi bia ku segun bo ta bo brother ku sister ku a bin ke boter nan pa nos a bebe pasa bon a mirabo bai full fei man grababo te pa tin ku e hari siguiente dia dus kuida bo mes respeta bo mes pasobra uniko hende ku tin e mihó intenshonnan pa ku bo ta bo mes. Dus laga nos. Ku bo mayornan. I ku bo mayornan. E un shout out tambe pa tur e hendenan ku den e temporada aki ta skohe pa bai laman, ku ta skohe pa tuma e djadumingu òf e. Call me in. M'a tende nan ta pasa dushi, m'a tende ta tur kaminda ta trankil. Tambe ta un otro manera di disfruta di laman di temporada di kanaval. Di disfruta di e temporada. No ta tur e hende tin ku nesesariamente a bai den kaya pa a pasa bon. Kaminda tin diferente manera komo por disfruta e temporada, pues. Ami ta kere tur ta wèlkòm ta mi tur ta maneranan ku kisas bo goso bo divirtishon ta den kaya otro ta bisa nò pa mi e djadumingu ki ku tur hende ta den den stad aki nos ta wèk ùit nos ta bai yes kon ku laga tin gruponan hopi gruponan ku ta juis skohe pa hasi uso di e momentu ei kampeernan ku bo ta haña dus. E tin su parti grei tambe, ta un otro parti dje kultura de e temporada aki tambe, di hendenan ku bo ta haña na un momentu dado ku ta opta ta bisa bo anos ta bai banda bou rat. Awe si. Shona, nos a yega na un otro final. Yes, temo ta bai li'e. Temo ta bai hopi li'e. Nos a elaborá riba diferente parti atrobe. Manera bo ta bisa atrobe, nos a bai riba e parti di edukashon, bini bèk riba e parti di karnaval, asina nos a keda bai bin bèk. Pero, atrobe un otro edishon di Reset interesante pa abo wak, sende bo televishon wake riba bo widescreeners aki den sala, bo ta bo popcorn dushi ku bo famia, anto miéntras bo ta wak huntu ku nos, bo por dialogá huntu ku otro, diskutí, pone pensamentunan nobo riba mesa, anto asina haña mas union huntu den famia òf den grupo di amigunan. Danki atrobe, anto kòrda, primi e kampana,